Ул әйтә, мин үземне яратмыйм, әйме? Тик ул нәрсә яратмаганын да белми. Ә ничек җәмгыять фикере корбаны булмаска соң алайса? Үзен-үзе карамаган, кул селтәгән хатыннар гына чәчен буямый йөри. Аллаһым! Ә нинди хатыннарга күбрәк хыянәт итәләр? Ир-ат момент эләктереп ала аны. Һәм сез әллә нинди берникадәр кәкрерәк булсагыз да, сез туры күренә башлыйсыз.

Рәхәт кеше белән очрашуга бит инде ул җилкенә. Шулай булгачтан бүгенге очрашуыбыз да шулай ук файдалы, шулай ук рәхәт үтәр дип теләктә һәм уйда фикердә калам. Рәхмәт, Илүзә. Үзеңне нәрсә белән тасвирлыйсың дип сорагач, син яз чәчәкләре дип әйттең. Әйе. Без яз чәчәкләре алдык. Менә бу тасвирлама нәрсә белән бәйле? Дөресен генә әйткәндә, әйме, мин бик күп укуларда йөрим бит инде, әйме, чын мәгънәсендә мин үземнең күңел халәтемне күптән ачкан, аңлаган кеше. теге гади генә кеше дип әйтмим инде үземне, әйме. Һәм э, менә шундый өйрәнүләрдә, укулар вакытында, әйме, миңа бер образ килде, әйме, мин яз кызы булып шундый яшел рәхәт күлмәктән, башында тәкияләр, менә язгы әле ул кар да эреп бетмәгән. Менә шундый язгы гөрләвекләр, әз генә шундый эрегән-эрегән э, яланда урыннар, һәм мин шуннан чабам итеп. Менә шуның белән хәтерләтә хәтта безнең студиябездәге чәчәкләребез дә. Мин инде аны күптән үземнең башымда йөртәм шундый образымны. Яз ул шундый яңарыш чоры бит инде. Бигрәк тә хатын-кызлар яз килүне инде берәр ай алдан калабыз. Ябыга башлыйбыз. Көзгегә ешрак карый башлыйбыз. Нәрсәнедер үзгәртергә омтылабыз. Һәм кайбер очракта үзебезне ошатмыйбыз. Әйе. Шатмау исә яз белән генә дә бәйле түгел. Гомумән, ел әйләнәсе шатмаучылар бар. Хатын кызның көзгә карагач үзен шатмавы һәм үзен үзгәртергә теләве нәрсә белән бәйле? Менә һаман инде без әйме Гөлнара балачакка кайтабыз. Безне балачакта әйме барыбер кемнәрнедер син иң матуры, Син минем матур кызым, син минем матур улым, диеп, матурлыкка игътибар итеп үстерәләр, тәрбиялиләр. Кемнедер, әйме, менә әниемнең, үземнең әниемнең әйткән фразалары искә төшә инде, әйме. Без кечкенә вакытта без гаиләдә җиде бала бит инде, әйме. Мин иң кечкенәсе һәм мин кара чутырыйм.

Ә, матур дип ата әйтмидер иә һәм мин үземнең менә шундый кара кучкыл ә, тиз кояш ашый торган тәнемнән кыенсына да идем чын мәгънәсендә һәм мин үземне ә, печәнгә төшәбез бит инде печән эшлибез авыл кешеләре әйме янам и бөтен җирләремне төреп бетерәм э, яулыклар бәйлим анда шушындый әтиемнәрнең озын җиңле күлмәкләрен киям әйме ничек тә яшерергә әйе бары янам Бары кара! Әнием миңа гел әйтә дери, чегән арбасына төшеп калган бит ул безнең. Бөтен кеше игътибар итә дери шуңа. Менә ул безнең үзебезне яратуыбыз һәм кабул итүебез нең нигезе бала чакта. Чын мәгънәсендә шунда безнең күңелебезгә беренче орлыклар салына безнең тышкы кыяфәтебез турында. Ә бит чын мәгънәсендә үзеңне кабул итү башлана тышкы кыяфәттән. Нәрсә эшләтәсең инде аны? Чөнки ул күзгә бәрелә торган әйберләрнең беренчесе бит инде, әйме? Һәм әниләребез, җәмгыять, аннан соң мәктәптә, димәк, институтта дип әйтәм инде, безнең әйләнә-тирәлегебез Безнең үзебезне кабул итүегебезгәме йогынты ясый? Ә кыз балага кемнең сүзе күбрәк тәэсир итә, әти кешенеңме, әни кешенеңме? Менә аларны яратканда, матурым дип, кем, кемнең күбрәк иркәләве кирәк? Барыбер әймә, кыз балага кечкенә вакыттан үзбәяне дип әйтәм инде, сала торган, үзен кабул итә торган моментта әни кеше. Чөнки әни иң якыны бит. Әти аның белән утырып сөйләшеп утырмый, әйме? Ул анда анда-санда әйтеп үтергә мөмкин ул, Әнисе минем матур кызым, мәсәлән инде, әйме? Күбрәк әни. Чөнки без иртәдән кичкә хәтле балалар берлә кайнашабыз, сөйләшәбез. Барыбер әни сүзе беренчерәк керә. Менә мин практикада күрәм, Гөлнара, әйме? Бар ул, менә мәсәлән, әтисе ах дип үстергән, үстерергә кирәк кызларын, дигән сүзләр, әйме? Юк, практикада күренә, Барыбер әни сүзе беренчел. Беренчел әни фикере. Ә хатын-кызның, кыз баланың үсеп җиткәч ир-ат белән мөнәсәбәте әтисе белән мөнәсәбәтенә бәйлеме? Менә аның женственность шундый, нәзакәтлелеге, мөлаемлылыгы артуга әтисе белән ничектер аралашуы тәэсир итәме, юкмы? Ул беләсеңме, менә ир-ат белән әтисе белән аралашу, әйме, бөтен килеш мөнәсәбәтләргә тәэсир итми. әнисе белән мөнәсәбәте киләчәк ире белән мөнәсәбәтенә тәэсир итә. Әти ул финансы. Әти белән дуслык безнең карьера. Әти белән дуслык безнең акча. Әти белән дуслык мөнәсәбәтләргә кагылмый гомумән. Ә әни белән дуслык, әни белән аралашу, әни белән сөйләшү, әни белән эчке хисләребезне бүлешү, әйме, мөнәсәбәтләрне төзүгә ныграк йогынты ясый. Барыбер әни мөнәсәбәтләр өчен җавап бирә, әти акча, карьера, финанс өчен җавап бирә. Менә шулай. Менә барыбер нәрсә генә дисәләр дә, анда ә, әти белән аралашу кыз балага кирәк. Ул аны м, җенескә карата мөнәсәбәтен тәрбияли. Ират җенесенә карата мөнәсәбәтен тәрбияли. По отношению дип әйтәбез, әйме? Не отношения, мөнәсәбәтләрне әни тәрбияли. Ул бик катлаулы әйбер. Менә мәсәлән, минем тормыш иптәшем, әйме, э, белән балаларым аралашалар, ике кыз тәрбиялибез бит инде без, әйме. Алар аралашалар. Э, минем кызларым Ират белән ничек сөйләшергә, ничек аңа мөнәсәбәтне күрсәтергә, менә шуны алар күрәләр. әйме, үзләрен тоту. Ә эчке җайлау мөнәсәбәтләрне, әйме, эчке э, нәфис моментлар дип әйтәм. Әз генә хәйләкәрлек, үзеңнекен эшләү, үзеңнекен иреңә ишеттерү дигән әйберләр хатын-кыз аша, әни аша бара. Димәк, э, хәйләкәрлекләрне без барыбер менә шушы ниндидер хатын-кыз юлларын үзебездә тәрбияли алабыз, ул салынмаган. Э, тәрбияли алабыз, Аны да хәтта менә болай гына әйтәм инде, укуларда гына да әйме аны күрсәтәләр. Менә вербальный и невербальный дип әйтәләр инде, әйме. Без э, тормыш иптәшебез белән менә ул менә шунда утыра син э, урында, әйме. Мин менә урындыктан торганда, утырганда гына да әйме, тормыш иптәшемнең миңа карата мөнәсәбәтен үзгәртә алам. Мин менә шулай урындыгымны дип әйтәм, сүрәп алып кереп утырырга мөмкинмен, яки мин матур иттереп менә шулай матур итеп кереп утырырга мөмкинмен, әйме? Менә күрәсең, минем хәрәкәтем генә дә, бу бит хәрәкәткә берәү дә белеп тумый. Өйрәнәбез, Гөлнара, бөтен әйбергә дә, мөнәсәбәтләргә дә өйрәнәбез. Хәтта менә инде мөнәсәбәтләрдәге кешеләрне дә Бер-берсенә карата мөнәсәбәтен үзгәртергә өйрәтеп була. Ә үзеңне кабул итергә ничек өйрәнергә кирәк? Кабул итү иң беренче тышкы кыяфәтеңме, әллә эчке сыйфатларыңмы, менә шуларны ачыкларга кирәк. Ул бит әле менә көзгегә карадым да, ярый инде минем тышкы кыяфәтем. мәсәлән, әйтә ул, әйме? Ул әйтә, тик мин кешеләргә юк дия белмим, Илдүзә. Мин йомшак, шул ягымны кабул итәм. Мин, әйтергә кирәк, мескен кыяфәтендә гел. Менә шул ягым белән кабул итәлмим, дип ямылган кешеләр дә бар бит. Ул бит әле тышкы кыяфәтен генә кабул ителмәде дигән сүз түгел. Кабул итү гомумән бара. Сезгә башта ачыкларга кирәк, нәрсә белән син канәгать түгел үзеңдә. Бәлки синең үзеңә чәчең ошамыйдыр. Бәлки сиңа борының ошамыйдыр, бәлки анда тагын нәрсәдер. Кыяфәтең, киемең, мәсәлән, яме киенү рәвешең, сыйфатың башта аны ачыкларга кирәк һәм менә шушыны үзгәртү ысулларын табарга кирәк. Әлбәттә инде борыннарны һәм иренме анда тагын нәрсәдер үзгәртеп булмаска мөмкин, әйме? Андый очракта психологлар да һәм безнең әйтергә кирәк инде башка специалистларыбыз да киңәш итә, ошаган җирне акцентларга мәсәлән макияж ярдәмендә әйе макияж ярдәмендә анда әйме э, гәүдәнең дә бит ниндидер ошамаган җирләрен кием рәвешендә үзгәртергә мөмкин сыйфатың ошамый икән эчеңдә аны үзгәртүнең җаен табып ысулларын табып була иң беренче билгеләргә кирәк кайвакыт бит әле ул менә гөлнара беләсеңме э, очрашасың сөйләшәсең ул әйтә мин үзем белән канәгать түгел илүзә мин үземне яратмыйм әйт миңа әйтә кайсы җиреңне яратмыйсың әллә инде Менә мин үзем шундый. Менә күрәсеңме? Хәтта кеше әле, ул әйтә, мин үземне яратмыйм, әйме? Тик ул нәрсә яратмаганын да белми. Ачыклый башлагачтан, менә көзге янына бастырып куясың аны. Кайсы җирең ошамый, карый бу. Кашым нормальный кебек, борыным да хәтәр ярыйсы, анда елмаюым да, тешләрем дә, мәсәлән, кашларым да. Кара әле, мин ярыйсы икән бит, Илүзә! Менә күрәсеңме, әле ул, Гөлнара, ачыкларга кирәк. Бик шундый психология, ул, бик шундый, әйтергә кирәк, нәфис. фен әйме аның белән шөгыльләнә башласаң кешеләрне психология ипләп кенә үсешкә алып керә башласаң әйме алар әллә нинди моментларны үзләре өчен ачалар һәм нык авыр нык тирәндә ята дигән әйберләр өстәй генә була без э, илүзә соңгы арада үзең дә игътибар итәсеңдер хатын кызлар барыбер табигый матурлыкка күчә башлады әйе тырнакны да сирәгрәк буйлар кашны да сирәгрәк ябыштыралар чәчне дә буямыйлар чәчне дә буямыйлар синең үрнәгеңдә шулай да менә ирен кабартырга борын ясарга кашны күбрәк каралтырга теләүчеләр бик күп һәм бу ни гаҗәп күбрәк менә яшь кызлар арасында киң шундый колач алган бу нәрсә белән бәйле менә шундый үзеңне шул дәрәҗәдә матур булып та шул хәтле яшь яшьлек үзе матур шул дәрәҗәдә үзеңне үзгәртергә алыну менә хәзер бит әле безнең күпмедер әйтәләр үзеңне кабул итмәү инде бу иллюзия алар үзгәртәләр үзләрен кабул итмәгәнгә дип әйтәләр ул андый моментта бар һәм шуңа килеп кушыла мода дигән әйбердә Бездә бит инде әйме, зәвык дигән әйбер, мода дигән әйбер. Менә без э, модага ияреп киенәбез, модага ияреп нәрсәдер эшлибез, әйме. Чын мәгънәсендә җәмгыять безнең дөресен әйтергә кирәк, двигатель чын мәгънәсендә әйме һәм менә бу э, мода зәвык бөтен кеше дә эшли мин дә эшләп карыйм әле дигән әйбер дә менә ул стадное чувство көтүлек хисе диләр инде аны әйме менә бу көтүлек хисе дә бар Үзен кабул иткән, бөтен ягыннан канәгать булган хатын-кызлар даими, мәсәлән, иренен кабарта, кашын ясата, тагын нәрсәдер, берәр төрле операцияләр эшләтә бит инде, әйме? Бу модага иярү дә бар. Хәзер менә шул өлештә Гөлнара әйме бер кызык момент әйтә, мин аны инде еш әйтергә һәм кабатларга яратам. Баш мие акыллы булса да, әйме, бик ялкау орган. Һәм ул үзе нәрсәдер уйлап табарга яратмый. Ул ярата иярергә. Менә әзер, мин... Әзергә. Әйе. Менә мин әйттем, шуны кабатлый. Менә мин кидем, шуны кия. Мин ә, э, нәрсәдер эшләдем, минем арттан иярә. Минем фикеремне тыңлый. Чөнки аңа шулай рәхәт. Аңа нәрсәдер адымнар уйлап табасы юк. Чөнки адым ул курку белән э, әйтергә кирәк берникадәр тоткарлыклана бит инде әйме шуңа күрә менә шушы моментларда әйме бер баш миенең әз генә ялкаулыгы да безгә тәэсир итә икән. Һәм менә шушы баш миенең сыйфатында маркетологлар да бик яхшы эшлиләр. Алар әзер әйберләрне менә кешегә күрсәтәләр, әзер әйберләрне кешегә бирәләр һәм кеше үзе дә аңламый ул аны. Аңлылык түгел, монда аң асты диләр инде, подсознание э, эшли башлый һәм ул китте теге все пошли и я пошел. Менә шуның кебегрәк кинодан үзәк бөтен кеше дә барды, мин дә киттем аның артыннан. Шундый әйбер дә тәэсир итә хатын-кызларыбызга. Күп очракта ул үзеңне кабул итмәү дә түгел әле. Ә ничек җәмгыять фикере корбаны булмаска соң алайса? Менә әлеге дә баягы, көннәрдән бер көнне фикер уяна башта. Менә бу фикер һәм теләк уянырга тиеш. Бөтен кешедә бит аң дәрәҗәсе, аңлылык дип әйтәм инде, осознанность турында сүз бара, акыл турында сүз бармы, яме? Аңлылык, осознанность дәрәҗәсе бөтен кешедә дә югары түгел. Нәкъ тә менә шул югары булган кешеләр үзләре өчен хәл итәләр, минем үзем теләгәнчә яшисе килә, минем үземчә эшлисе килә. Һәм менә шушы өлештә килеп чыга ике төрле бик кызыклы тормышка караш һәм тормышта яшәүнең ике төрле тибы, Яшәү минем белән бара, жизнь происходит со мной. Яшәү минем аша бара, жизнь происходит от меня. Нәкъ тә жизнь происходит со мной, менә алар, модага иярүчеләр, әйләнә-тирәдәгеләрнең фикеренә колак салучылар, Ниндидер кушкан буенча яшәүчеләр. Ә жизнь происходит от меня, яшәү минем аша бара, алар нәкъ тә инде ел ярым элек чәчен буярга, буямаска карар итүчеләр. Мәсәлән, әйме? Син ничек килдең бу карарга? Мин дөресен генә әйткәндә, әйме, чәчем, мин үзем бит инде табигатем белән кап-кара. Әйме, кап-кара чәчле, чем кара чәчле. Һәм инде 30 яшемдә үзгәрешләр булып тормышымда, минем чәчем агарды, бик каты коелды һәм ап-пак булып чыкты ул. Һәм менә 9 ел дәверендә мин чәчем, 9 булмай инде хәзер, ел ярым элек чәчем буяудан туктагач, 7-8 ел тирәсе мин чәчемне буяп йөрдем. Коңгырт шундый шоколад төсенә дип әйтәм инде. Һәм Ул мине шундый ардыртты, мин ике атна саен чәч буйыйм, чөнки төбеннән агы күренә. Ул ап-ак булгач бигрәк күренә бит инде. Инде миңа, чәчеңне буйыйсың бар, чәчең агарган. Менә шундый коммента... О, синең чәчең ак икән! Менә шундый әйберләр белән, әйме, комментарийлар белән Гөлнара минем, әйме, сөяк җелегемне корыттылар. Шуннан мин көннәрдән бер көнне иптәшем белән сөйләшәм, Ниязым белән киңәшләшәм инде. Ниязым, Мин чәчемне буямый башласам нәрсә дисең? Төзәлсәң, бер сүзем юк. Миңа кымачауламый, мәсәлән. Шуннан соң мин аны буямаска булдым. Аллахым, син белсәң, Гөлнара, мин ел дәверендә нинди генә коммент... Һаман да! Бу чәч сезне карт күрсәтә. Ярай мин әйтәм, ярай миңа 40 яшьлек хатын-кызга әзрәк карт күренсәм дә. Диеп инде әйме, мин аларга әйтәм, һаман да нишләп сезнең чәчегез һаман буямыйсыз, нишләп чәчегез сезнең шундый ак, сезнең чәчегез ак, сез карт күренәсез. Комментарийлар әле һаман бар. Ләкин мин шул хәтле үземне иркен хис итәм хәзер. Ул дөресен әйткәндә минем җофа түгел ике атна саен буисы югаймы? Юдым да, юдым да я красивая. Чыгымнарны да киметә, әйе. Шуның белән менә менә ул да аңлылык арту. Осознанность, әйме, кабул итү һәм хәл итү үзең өчен. Ният, теләк, теләү дип әйтәм инде, әйме, теләк уяну. Башка минем чәчемне буйыйсы килми. Менә шундый кешедә теләк уянмый торып, менә мәсәлән, мин былай башка яшәргә теләмим дигән теләк уянмый торып, кешене үзгәртеп булмый. Әмма бу бит ниндидер протез дәрәҗәсендәге теләк хәтта. чәчне буя. Җәмгыять фикеренә без бит ияләшкән, хатын-кызның чәче агара икән, аны буйый башлый. Әйе, әйе. 20 яшендә агарамы ул аны, 25 яшендә агарамы. Һәм беләсезме, шундый авыр миңа фикерләр әйттеләр. Э, неухоженная, димәк, үзен карамаган хатыннар кебек Үзен карамаган хатыннар кебек сезгә килешми Илүзә, сез кеше арасында йөри торган, сез менә шулай, үзен үзе карамаган, кул селтәгән хатыннар гына чәчен буямый йөри. Аллахым, менә әйе мин аларны күтүздем, күтәрдем. Хәзер инде бөтенесе дә сау Илүзә. Ә хәзер инде сез ничек итеп чәчегезне буятасыз, нинди салонда дип сорыйлар.

кары иттереп кистерсә э, яки пластик операция ясатса кошын тагын да карарак итеп буяса менә аның каршына мерседеста утырып шахзадә килеп чыгар дип дип уйлый әйе э, күп очракта бу алай булмый инде э, мондый фикерләү нәрсә белән бәйле мондый фикерләү ул бит әле эчтәге стрессны тышкы үзгәрешләр белән каплау Менә шул әйбер ул. Һәрвакыт менә аның эче чәлпәрәмә килгән, әйме? Ул шуны ябар өчен, аны әйтәләр инде панцирь, тышкы кыяфәтне матурларга тырыша. Ләкин эчтә ул әйме, гафу итегез, көчкә сулый. Шуңа күрә безгә эчке халәтебез белән эшли башларга кирәк. Бар бит шундый кешеләр әйме. Кыяфәте бик түгел әйме, тик бәхетле. Әйме, шундый моментлар да бар, әйме. Эчке халәтебезне без гармониягә бирми торып, әйме, тышкы кыяфәтебез генә безгә әллә нәрсә э, бәхет бирмәячәк. Кемнәр тыңлыйлар, әйме, хатын-кызларыбыз, ир-атларыбыз да, әйме, э, аңласыннар иде. Эчтән башларга кирәк. Эчке матурлыгыгызны арттырган саен, әйме, э, тышкы матур, сез матур күренә башлыйсыз. Сезнең күзегез янып тора башлый. Сез елмаясыз. Һәм сез әллә нинди берникадәр кәкрерәк булсагыз да, сез туры күренә башлыйсыз. Менә шундый әйбер дә бар. Үз-үзеңә ышану. Әйе. Ә, үз-үзенә ышанган кеше җәмгыятькә дә үзен матур иттереп китереп күрсәтә. Әлбәттә, әлбәттә. Син әллә нинди сылу капчыгы киереп куйсалар да, син шундый сылу булачаксың, чыгып матур итеп кешеләр белән аралашсаң, сөйләшсәң, ишеңдән шундый нур бер көлсә. Мин бик күп менә шундый психолог белән, психологлар белән аралашам. Кемнәр бигрәк менә Индиядә, алар хәзер шунда барып э, практика үтеп кайталар инде, әйме. Менә андый кешеләр белән аралашканда син аңлыйсың инде. Менә аның ул кояш кебек. Шундый балкып тора, аның кырында шундый җылы, аның белән сөйләшәсе, аның кырында гына торасы килә. Шул хәтле эчке дөньясы бай. Менә э, Алексей Анатольевич Бабаянц белән дә мин аны бик еш телгә алам, мин дәйма. Без аның белән сөйләшәбез, ул әйтә, син күрәсең бит иллюзия ди мин ди не первый красавец ну бик бик сөйкемле э, кеше ул күрәсең минем борыным бик нык зур ди тагы нәрсәләр таба инде ул үзенә э, сәбәпләр инде әйме шундый Тик, ди, минем кырымда, ди, менә күрәсеңме, ди, икеле кешеләр. Чөнки эче матур аның. Ул искиткеч. Аны балалар шул хәтле нык яраталар. Яшүсмерләргә ул тренинглар үткәрә, имә. Менә таң каласың аның менә балалар белән аралашуларына, имә, аның эчке матурлыгына. Менә шундый кешеләр. Һәм андый эчке матурлыкны, андый эчке халәтне, әйме, ясап була. Андый халәткә барып була. Әлеге дә баягы шул уй, сүз, гамәлләрне югары вибрацияләргә тәрбияләп чыгарабыз икәнеме? Әйе, ул искиткеч. Менә мин кешеләргә дә әйтәм, әгәр дә сез белсәгез иде, мин әйтәм, менә шушы өч факторны гына тәрбияләү аша нинди бәхеткә һәм рәхәтлеккә чыгалган, чыгып булганын белсәгез сез, Итәм, сез бөтенегез дә шуңа ирешергә теләр идегез. Ул алар миңа, Илүзә, син шул хәтле үзеңне рәхәт хис итәсең, бәхетле тоясың. Ничек син аңа килдең? Митәм, ул да кичә генә, бүген генә булган әйбер түгел. Мин дә аңа, митәм, менә сигез-тугыз ел эшләү дәверендә мин аңа килдем. Һәм мин аңа кешеләрне бу ук дәрәҗәдә булмаса да, әйеме, көндәлектә үзләрен бәхетле һәм рәхәт хис итү дәрәҗәсенә китереп була, Менә син үзең дә э, телгә алып үттең, Илюзә. Э, шундый бер сыры гына тычкан булырга мөмкин. Әйе. Әмма э, менә тормышын шул хәтле әйбәт итеп корган һәм шиксез бәхетле. Шуның белән бер рәттән искиткеч чибәр кызлар, менә янына килергә куркыта торган дәрәҗәдәге чибәр кызлар һәм алар ялгыз бәхетсез. Әйе. Э, менә бу чибәр ялгызлык төшенчәсе ул нәрсә белән бәйле? Нәрсә белән аңлатыла ул? Энергия белән. Энергия белән аңла, аңлатыла име? Һәм беләсеңме, Гөлнара, шундый кызык момент бар әйме, аларның һәр берсендә дә булган бер мизгел, тормышында бер мизгел, менә менә шундый, үзгәрткән. Һәм аңа тагын үзгәреш кертеп була. Мин бик чын мәгънәсендә танылган кешеләр белән консультацияләр алып барам. Әйме? Һәм шулар арасында бик танылган кеше бар, безнең Татарстанда гына түгел, әйтергә кирәк, татар илендә танылган кеше ул. Аның белән консультация алып барам, хатын-кыз, әйме? Менә аның да булды шундый моменты, кайчан менә шундый переломный дип әйтәм, сынну моменты булды, әйме? Һәм ул югалтты Үзе бар ул тышкы кыяфәте, матурлыгы һәм аның эше, әйтергә кирәк, бизнесы. Ләкин ул семьясын, яраткан кешесен, якыннарын, менә шундый момент булды, әйме? Һәм аның янына кешеләр килергә куркалар. Ул миңа беренче тапкыр чыккач, Илүзә, мин синең белән эшләргә телим, дип, әйме? Син мине алып бар әле, дип чыккач, мин үзем дә курыктым. Мин әйтәм, нәрсә кирәк сезгә? Менә шундыйрак хәтта мәгънәдә, әйме? Мин әйтәм, мин сезнең белән алынырга куркам, Мин әйтәм, артык йомшактыр сезнең өчен. Юк, Илүзә, дие. Бу минем тышкы кыяфәтем генә. Минем эчем шундый, мин сездә күрәм үземнең җаныма якын моментны. Һәм без аның белән эшләп китеп, бүгенге көндә ул матур гына, җылы гына, бөтенләй икенче мөнәсәбәтләргә кереп, әйме, үзендә ышаныч табып, эреде дип әйтәм инде. Теге снежная королева, королева диләр бит әле, әйме, әйме, менә шундый ягы аның эреде. Менә Тышкы кыяфәте искиткеч матур һәм тормышы берникадәр, гаилә тормышы бигрәк тә барып чыкмаган, шундый куркыта торган матурлык булган хатын-кызларның булган бер мизгеле, кайчан алар менә шушылай га, шундыйга әйләнделәр. Һәм аны үзгәртеп була. Кайберсенә бит аның, Гөлнара, шундый момент бар, алар үзгәрергә теләмиләр дә. Ансы да бар. Мин ияләштем, Илүзә. Миңа шулай әйбәт. Уңайлы. Уңайлы, әйе, уңайлы. Миңа шулай уңайлы. Мин үземә үзем акча эшлим, мин үземә кирәген табам, мин үземә кирәген алам. Э, ләкин инде ул, әлбәттә, вакытлыча менә бу хисләр. Чын, чын мәгънәсендә. Чөнки инде мин бит әле э, зур яшьтәге кешеләрем дә бар, клиентларым да. 60 яшьлекләр, мәсәлән, шулай ук бизнес леди дип әйтәбез инде, әйме, алар киләләр, инде икенче төрле фикерлиләр. Без барыбыз, барыбыз да битлектән, Гөлнара. Менә җәмгыятьтә. Җәмгыятьтә без битлек белән. Алар без менә бергә, бер күзгә күз килеп утыргач кына кешенең җаны ачыла. Шунда гына син аның ачып карый аласың, нәрсәләр бар анда. Ә без менә бер кайчан да, менә бөтенесе әйтә, Илүзә, сиңа бөтенесе дә рәхәт инде, фәлән, төгән, син берәбердән курыкмыйсың. Куркам! Җаннарым калтырый. Менә монда килгәнче машинадан әйме җаным чыгып бетте. Гөлнара Сабировна әйтәм, әйе, шундый мәйтәм кырыс холыклы ханым дип, бүлмәгә килеп килеп кердем, Гөлнара, син каршы алдың әйме? Шундый аура, җылылык. Бар әз генә кырыслык, җитдилек бар, теләпчәнлек бар. Ә ләкин шундый җылылык, шундый теге тәмле гармония, шундый э, үзеңнең эшеңә карата э, ярату, Үзеңнең менә минеке, детище, теге минем балам кебек үзеңнең эшеңә карау, ярату, мәхәббәт белән, әйме шул мәгънәсендә. Шул хисне мин аураны, энергетиканы тотып алдым, әйме? Белсәң, миңа ничек рәхәт булып китте. Ә башта мин курыктым, ничек кенә әле. Юк, без андый куркыныч кешеләр түгел. Без үзебезнең укучыларыбызны да, үзебезнең кунакларыбызны да барысын да яратабыз һәм хөрмәт белән карыйбыз. Рәхмәт. Илүзә, менә хатын-кыз үзен карап йөрергә тиеш инде ул, тәрбияләргә. Әйе. Һәрхәлдә мин тиеш дигән сүзне үзем яратмыйм. Шулай да бу очракта кулланабыз аны. Карарга, тәрбияләргә. Менә үзеңне яратып тәрбияләү һәм үзеңне кабул итмичә үзгәртергә тырышып Тәрбияләү арасында чик кайда булырга тиеш? Менә яратып тәрбияләү, әйме? Шул менә син сөйләгәндә, әйе, син беләсең, менә синең сөйләмеңдә үк аңлашыла, энергияңдә үк, синең тоныңда чыкты ул яратып тәрбияләү, ухоженность. Һәм кабул итмичә үзгәртергә тырышу. Менә күрәсеңме? Менә шунда инде аермалык та Шик шунда. Шик шунда, күрәсеңме? Менә э, без менә мин э, безнең тамашачыларыбызга, караучыларыбызга да әйтәсе килә, әйме? Күңелегездә нәрсә беләндер канәгатьсезлек бар икән, Аны иң нигезен аңларга кирәк. Тукта, чәчемне кисеп карыйм әле, шулай бит ул. Менә э, чәчемне кисеп карыйм әле, бәлки кәефем күтәрелер. Иренемне кабартып карыйм әле, бәлки э, үзбәям үсәр, мәсәлән, әйме. Нәкъ төбен аңламый торып, әйме, үзгәрешләргә китү. Менә ул кабул итмәү, кабул итмичә үзгәрешләргә китү Димәк, нигезен, сәбәбен ачыкламаган дигән сүз. Ә үзен яратып, тәрбияләүгә китү, димәк, ул үзенә нәрсә кирәген белеп, сәбәбен ачыклап бара дигән сүз. Менә шунда аларның аермасы, сәбәбен белмичә үзгәрешләргә китү, сәбәбен белеп үзгәрешләргә китү. Менә сәбәп. Бөтен әйбердә сәбәп. Алайса ни өчен соң кайбер психологлар әйтәләр, тормышыңда нәрсәдер үзгәртергә теләсәң, барып чәчеңне кистер дип? хет шулай итеп кара дип әйтәләр алар үзгәреш ул итеп әйтәләр әгәр дә син максатыңа бара алмыйсың икән шул уңайга булса ятып булса да тор диләр әйме әгәр дә анда теге максатыңа барырга э, хет басып булса да күрен инде дип әйтәләр шуның кебек ул психологлар нәрсә дигән сүз ул барып чәчең булса да кистер бер гамәл булса да кыл дигән сүз ул Бер нәрсә булса да эшләп кара! Үзгәрешләр телисең икән, нәрсә булса да эшләп кара! Ә бу чәчең кистер дигән сүз алар инде төп ачык мисалны гына күрсәтә. Без синең белән узган тапшыруда сөйләшкән кебек, син мисал китердең бит, бер кыз минем тормышым яхшы, минем ирем әйбәт дип, табличкалар ябыштыру гына түгел инде, нәрсәдер эшләү, каядыр адым ясау. Уй, сүз, гамәл, һаман шуңа барып җитәбез. Шулай да, Илүзә, менә үзен үзгәртергә ал теләүче хатын-кызларга, әйтик, кардиналь үзгәртергә. Чәч кистерү генә ул ерунда, чәч җен ул, минем бер дус кызым әйтеп йөргән, ул үсә ул ди. Шуның кебек чәч үсә ул. Пластик операцияләргә ятырга, ниндидер коточкыч сәламәтлек өчен куркыныч диеталар тотарга, ябыгу өчен. Э, сәламәтлеккә зыяны булган башка процедураларга барырга күкрәк үстерергә э, арт якны үстерергә борын кисергә алынырга теләүчеләргә беренче чиратта син нәрсә киңәш итәр идең иң беренче андый ук уйларга барганчы әйме аларга мин үз өсләрендә күңелләре белән эшләргә киңәш итәм әлбәттә аның бит күңеле тулы дөресен генә әйткәндә психологик яктан әйткәндә травма чын чынлап мин менә э, Аңлыйм мин, әгәр дә сәламәтлеге өчен кирәкле операцияләр. Мәсәлән, мин гади генә, мин сезгә мисал китерәм, диастаз, хатын-кызда бәби тапканнан соң диастаз була. Һәм менә шул диастазны абдемопластика дип атала ул, әйме? Шундый операция эшләтәләр. Әйе, ул берникадәр билне дә матурлый, визуально да матурлый, әйме? Беренчедән. Ә ул бит әле сәламәтлек өчен дә мөһим. Мәсәлән, мин тормыш иптәшем белән ул мәсьәлә миндә дә булды да, без сөйләшкән, ул әйтә, әгәр дә сиңа сәламәтлегең өчен мөһим икән бу, кирәк. Мин инде врачым белән киңәшләштем, ул әйтә, әгәр дә сезне борчымаса, синең сәламәтлегеңә зыяны юк. Димәк, калдырырга да мөмкин. Һәм без хәл иттек эшләтмәскә моны. Менә күрәсеңме, ул бит әле менә шундый моменты да бар аның. Сәламәтлек өчен кирәкле вакытлары да, әйме? Ул бит әле менә борын операцияләре дә, шулай ук теге сулыш белән бәйле вакытлар, мәсәлән, кайдадыр анда сынган ул, травма алган, менә шундый. Шундый моменты бар. Ә инде матурлатып, үзеңне үзгәртергә, үзеңне тагы да матуррак ясау дигән әйбердә ята нигездә травмалар психологик. Бу бит әле дин ягыннан да рөхсәт ителми. Әйе, дин ягыннан да беренче рөхсәт ителми. Менә дөресен генә әйткәндә, инде аны аңа бик сирәкләр. карыйлар инде, әлбәттә инде. Ә болай әйткәндә, әлбәттә, психологик травмалар бар андый кешеләрдә. Чөнки менә минем бик күп менә пластик операцияләр эшләткән, берничә пластик операция эшләткән кызлар белән аралашканым бар. Алар әйтә, Илүзә, ул үзенә үзе суыра башлый, затягивает диләр бит әле, әйме? Менә әле генә күрдем, Бер кызны, әйме, ул менә шул диастазына операция эшләткән иде. Аның, оказывается, шундый моменты бар икән, айлык аралыкта тагы берне ясатсаң, тегесенә скидка. Маркетинг әлеге дә баягы, әйме. Шуннан ул күкрәк ясаткан шул нигә. Шуннан хәзер менә шундый әйберсе дә бар бит. Күрәсең, ул затягивает, тарта, үзенә суырып ала. Менә шундый моменты да бар. Шуңа күрә мин аларга әйтер идем, менә Канәгатьсезлек, әгәр дә сезнең күңелегездә туган икән, башта әйе, психологик яктан чыгыш карарга кирәк. Ләкин бар шундый моментлары, аның травмалары юк, мәсәлән, ләкин ул үзенә тели күкрәк. Чөнки аның тормыш иптәше матур булуын тели, мәсәлән. тормыш иптәше сорый. Андый да бар бит әле. Алай дип эшләтүчеләр дә бар. Әйе, андый иратлар да бар. Менә аларга тышкы матурлык мөһим. Әйе, әйе. Әмма инде син әйткәнчә, эшке яктан үскән ират беренче чиратта мөгаен хәтта тышкы матурлыкка да игътибар итми, аңа җылылык, энергия кирәктер. Дип уйлыйм мин. Син белгеч буларак менә иратларны, әйтәле, иратларны хатын-кызда беренче чиратта нәрсә җәлеп итә? Иң беренче харизма. Без без әйткәнчә статный мышление белән яшәү турында сүз бармый. Юк, юк. Иң беренче харизма. Менә шундый перчинка булырга тиеш хатын-кызда. Әгәр дә хатын-кызда шундый бер э, перчинка, харизма бар икән, ират момент эләктереп ала аны. Безнең бит инде стадное мышление көтү э, фикерләве Нәимә, беләсеңме ничек? Әйбәт булсын, Гаилә көтәргә әйбәт бу, тыныч, тыйнак, миңа беркайчан да авыр сүз әйтмәячәк, мине балыкка җибәрәчәк, дусларым белән күрештерәчәк, мәсәлән, әйеме? Менә шундый, менә бу инде, әйтергә кирәк, кемнәндер тагылган фикер, әйеме? Ә чынлыкта исә ир-атлар, менә бөтен ир-аттан да, мин бит консультацияләрне ир-атлар белән дә үткәрәм инде, әйеме? Иң беренче чиракта, әз генә харизмасы булган хатын-кыз ошый. Үз фикерен әйтә торган, үзенә шундый ышанычлы, уверенная дип әйтәм мин. Менә шундый ир-атларга хатын-кыз ошый. Тик алар аны үзләренә рөхсәт итә алмыйлар, шуңа күрә алар аны кияүгә алмыйлар. Ә ни өчен рөхсәт итә алмыйлар? Рөхсәт ителми, чөнки андый хатын-кыз белән бит авыр яшәргә. Ул бит теге Сами Сусами дигән кебек, аның үз фикере бар. Гәрчә андый хатын-кыз ирен дә үстерә, үзе дә үсә. Менә минем тормыш иптәшем бик шундый тыныч кына, тыйнак кына. Һәм бөтен кеше әйтә, Илүзә Ниязны үзенә өйләндерде. Әйе, без 22 яшьтә өйләнештек һәм бер ай йөрмәс борын мин иптәшемә әйттем, Ниязым, мин әйтәм, Син шул хәтле миңа ошыйсың, сентябрь аенда очраштык, октябрь аенда мин аңа тәкъдим ясадым. Үзең? Мин, әйе, мин аңа әйттем. Бар да яхшы булып торса, мин әйтәм, җәй көне мин сиңа кияүгә чыгам. Ул әйтә, яра, бар да яхшы булып торса, җәй көне мин сине кияүгә алам. Менә шуннан соң менә ә бит минем тормыш иптәшем, без икебез дә Гади былай гына әйткәндә укытучылар ек, ул физика укытадыр, мин математика укытадыр, мин. Аннары соң мин тормыш иптәшемне чын мәгънәсендә әтисемә әйтәм, синең Гомер буе мәктәптә физика укыта торган ирап түгел син. Давай мәйтәм үсәбез. Мин аны үзем алып бардым төзелеш институтына име. Ул анда укып чыкты. Бүгенге көндә ул искиткеч Татарстанда билгеле төзелеш фирмасында бик яхшы урында эшли. Һәм аның нәтиҗәләре шундый зур объектлар алып бара. Мин аның өчен шундый горурланам. Һәм ул менә әйе ул миннән курыкмады. Әйе ул мине алды кияүгә. Әйме, үзе бик тыйнак, тыныч булса да, әйме. Ә бүгенге көндә ул минем белән күтәрелә, мин аның белән үсәм. Менә андый хатын-кыздан куркмаска кирәк, тик ир-атлар аннан андый хатын-кызлардан куркалар. Ә хатын-кызга үзендә бу сыйфатны ничек үстерергә? Э, ул күбрәк харизма, э, ул мужская энергия, ират энергиясе. Аның өчен э, проявляться дигән сүз инде. Кыюлыкны аны күп әйберләрдә катнашу, катнашу, мин дию, чыгыш ясау. Менә гап-гади Э, утырабыз дейбез мәсәлән эштә җыелыш барып ята ди э, анда мәсәлән э, җитәкче кеше сорау бирә ничек сезнең фикерегез торып бас та әйт фикереңне менә ул харизма менә шуның белән тәрбияләнә ул шундый серая мышка теге уфала миңа теге фикере булса да дәшмичә мине күрмәсәләр генә ярар иде миннән генә сорамасалар ярар борынын тотсаң тыны чыга торган җаны чыга торган кешеләр була бит әле борынына тисәң җаны чыга менә шуның кебек түгел ә менә Харизманы аны тәрбияләп була. Проявляться дигән сүз, күрен, сөйләш, фикереңне әйт. Әлбәттә инде теге тыныч кына, тыйнак кына энергетикасына килүче иратлар да бар. Андый хатын-кызлар белән дә яшәйләр. Ләкин алар иратны үстерә торган энергия бирмәйләр. Ире өчен уңайлы, соңыннан кызыклы түгел булалар. Әйе, практика бит кызыкны башка җирдән эзли башлый. Әйе, практика бит инде бик күпне күрсәтә. Миңа даже хәтта беләсеңме, э, ирләре хатыннарын алып килгән очраклар да бар. Ә нинди хатыннарга күбрәк хыянәт итәләр? Нинди хатыннарга хыянәт итәләр? Менә шундый. Менә мин чашык күрсәтәм. Ир, хатын кыз. Хатын кыз гел ирем, ирем, ирем, ирем, балаларым, балаларым, балаларым дип менә монда чума икән иренә балаларына. Әнә аның урыны буш. Урыны буш булгач, кая барасың ди ир-ат? Тагын үзен яратмау. Әлбәттә, әлбәттә. Өч, хатын-кызның өч роле бар. Хатын-кыз, хатын, әни. Безнең нишләптер хатын-кызларыбыз кияүгә чыгалар да, хатын булалар да, әни булалар да, хатын-кыз булудан туктыйлар. Ә ир кеше өчен иң мөхиме хатын-кыз булып калу. Менә мин ишектән кайтып кердем. Минем иптәшем өйдә мәсьләнеме? Ул һәрвакыт килә, мине кочаклый, үбә. Мин аны кочаклап, әйме, алтыным, бәхетем, сәлам, минем матурым, диеп, мин аны кочаклап торам. Мин хатын, кыз. Әзрәк э, кокетничать итеп, әзрәк флиртовать итеп. Аннары соң кочаклыйм кызларымны. Аннарысын гына барам, анда чәй куерга мөмкин, берәр нәрсә, аннан гына хатын була. Ә мин монда мор-мор-мор әтисе. Мин сине шундый сагынды, бүген хәбәрең дә булмады. Менә Күрәсең, мин хатын-кыз. Син бик, бик идеаль картина э, тасвирлыйсың, әлбәттә. Не, бу чынлыкта шулай. Менә мин бөтен социаль челтәрләрдә сез минем хәтта теге э, ялганларга ирек бирмәячәкләр. Менә әгәр дә безнең тамашачыларыбыз арасында мине чыннан да э, шәхсән белгән Минем гаиләмне белгән, инстаграм челтәрләрендә монда, бүтән социаль челтәрләрдә мине карап баручылар карыйлар икән, әйме, комментарийга язачаклар, 100% Илүзә шундый дип. Чын! Менә мин теге ялганлар, монда бит бөтен дөньяга сөйләсә әйбергә, мин э, ялганламыйм һәм хәтта тормыш иптәшемне язым да кереп язалар әле. Минем илүкәем шулай дип язачак. Ә безнең бит инде хатын-кызлар барыбер безнең җәмгыятьтә күпчелек очракта хатын-кыз үзен гаиләдә менә беренче чиратта иргә аш пешкән булса, өй чиста булса, бала еламаса, шуннан ир канәгать булырга тиеш дип саный. Әйе. Ни өчендер? Һәм үзеңнең син әйткән хатын кызлыгы бөтенләй икенче планда кала, үзенә кул селтәп. Безнең бит милләтебез дә шундый инде, служение, ир-атка хезмәт итү. Хезмәт итү ансы бер әйбер, югыйсә бит дин күзлегеннән караганда да хатын-кыз өчен беренче чиратта ир-ат булырга тиеш. Әйе, ир-ат булырга тиеш, бит ул хөрмәт кенә, иң беренче үзеңне хөрмәт итәргә кирәк. Мин, башта. Мин дигәнлектән дә бит әле аның бик кызык әйберләре бар. Мин-минлек тә куркынычрак әйбер, әйме? Менә хәзер тагын эгоизм белән нарцицизмга барып тоташабыз. Алланың рәхмәте яуып бара. Эгоизм, мин-минлеклек бит инде, әйме? Эго, ул менә әлеге дә баягы, әйме, экологичность дигән әйбер. Менә шул экологичность бар икән, Ул, димәк, чама белән дигән сүз. Әгәр дә экологичность юк икән, эгоизм. Эгоизм ул гамәлләрдә күренә торган әйбер бит инде. Әйме? Мәсәлән, бернигә дә карамастан, минеке булырга тиеш. Бернигә дә карамастан, минем йортым. Бернигә дә карамастан, миңа. Мин алыр, мин матур күлмәк кияргә тиеш. Бернигә дә карамастан. Менә гамәлләрдә һәм экологичность дигән әйбер монда бөтенләй үк юк. дигән сүз. Юк дәрәҗәсендә дә түгел, юк кына. Әйме? Нарцисслык та менә шул эгоизм белән. Алар менә гомумән бергә. Ә инде үзеңне кабул итү, ярату ансы инде менә экологик яктан ул экологично булырга тиеш. Үзен яраткан хатын-кызның янындагы бөтен әйбере матур була. Ой, искиткеч. Гаиләсе дә, эше дә. Мәсәлән, без авылга кайттык дие, яки шәһәр читендәге йортыбыздан фатирыбызга кайтып кердек дие. Фатирны ачып җибәрәбез, әйме? Фатирдан тәмне ис килә. Чөнки чыгып киткәндә һәрвакыт өйне без тәртипләп чыгып китәргә гадәт. Кайтып керәбез, әйм, әлкәем, мин әйтәм, фатирымны яратам, Ниязым. Рәхмәт шушы фатирым өчен. Безнең фатир хәтлем әйтәм матур юк. Ниязым да, иптәшем дә әйтә, чыннан да ди безнең фатир нык матур һәм нык җылы ул әйме ди. Шундый рәхәт, уютный гына, шундый җылы безнең фатирыбыз. Минем Зәли әйтә, без өйгә кечкенә кызым инде. Без өйгә кергәндә гел тәмле ис килә әйме әнием өйдән. Әйтәм, чисталык белән. Теге еще өйдә бит әле шундый теге тәмле палочкалар да бар инде, тәмле ис чыгара торган. Шулардан ис киләме? Менә чын. Менә хатын-кыз әгәр дә бәхетле икән, үзен-үзе ярата икән, матур тоя икән күңеленнән, аның бөтен дөньясы матур. Кая тотынса матур. Менә чын. Менә синнән Ис лайф китмә әле ул. синнән лайфхак аласы килә, Илүзә, Әйе. э, тапшыруыбызны йомгаклап. Менә шушы бәхеткә берничә адым. Үзеңне ярату өчен берничә киңәш. Иң беренче үзеңне ярату башлана кеше белән үзеңне чагыштырмаудан. Без бит чагыштырабыз. Аның чәче шундый, аның кашы шундый. Чагыштыру. Чагыштырмыйбыз, чөнки без бөтенебез дә уникаль. Беренче һәм э, тагы бер тапкыр теге кагыйдәне искә төшерәбез. Вслух, тавыш белән үземә. Менә мәсәлән, мин бүгеннән үземне яратырга булдым ди. Беренче кагыйдә вслух, тавыш белән үземә әйтәм. Мин бүгеннән кеше белән үземне чагыштырмыйм. Баш миенә әмер бирәбез, чөнки баш мие бит ул уйлый. Урамга чыкты да, Тәк моның күлмәге матур, минеке бик матур түгел. Мин менә бу сапагим фәләнрәк, төгәнрәк, фәсмәтән түфлием, и мин килеши киенмәгәнмен. Күрәсеңме, баш мие чагыштыра башлый. Комплекслар башлана. Әйе. Шуңа күрә әгәр дә без әйтәбез икән, үзебезне үзебез вслух, тавыш белән әмер бирә өйрәтәбез икән, баш миенә хуҗа булабыз икән, әйеме, әйтәбез икән, мин бүгеннән беркем белән дә үземне чагыштырмыйм. Һәм шул халәт сиңа килә. Син чагыштырмый башлыйсың. Икенчедән, үзеңне плюс якларыңны мактарга өйрәнергә. Кара ни ди. Менә мин ашарга әзерләдем, өстәлне әзерләдек әйме. Мин язма идем. Бигрәк уңган инде әйтәм әтисе синең хатының. Кара әйтәм нинди мантыйлар. Бәхетләрем кызларыма әйтәм. Бәхетләрем әйтәм. Бигрәк уңган иде әниегез әйме. Сез кайтуга ничек тәмле итеп әзерләгән диме. Әнием, менә шулай. Мактарга өйрәнергә. Димәк, чагыштырмыйсың, Үзеңне мактарга өйрәнәсең һәм үзеңнең яраткан, синең искиткеч барып чыга торган бер шөгылеңне табарга. Синең эшең булырга мөмкин, мәсәлән, син менә киләсең редакциягә эшлисең. Аннан кала син изумительный итеп, минем яраткан сүзем ул изумительный. Изумительный итеп, мәсәлән, син салфеткалар бәйлисең ди. Менә шундый шөгыле булырга тиеш хатын-кызның. Менә шул өч төп кагыйдә Хатын-кызны үзен яратуга беренче зур адымнары. Чагыштырмыйм берәү белән дә. Үземне мактыйм, көнгә берничә булса да, берничә урында булса да. Һәм бер яраткан шөгылеңне табасың. Мин менә шигырьләр язам. Бик яратам шигырьләр язырга һәм ул минем шөгылем. Менә мин, мин аны, хәтта менә бу психология эшемне мин бик яратам. Аннан кала да минем шөгырем, минем әйтергә кирәк, менә күңелемнең кылларын тирбәтә торган әйме, ул минем шигырьләрем. Менә мин аны бөтен кешедән дә яхшырак итеп эшлим, дип уйлыйм үзем өчен. Шуңа күрә менә ул мине тагын э, күтәрә һәм үземне тагы да яратырга, үземнең уникаль икәнемне күрсәтергә бер э, өндәү. Иҗат уңышлары сиңа, Илүзә. Рәхмәт. Безнең белән беренче татар коуч Илүзә Әминова булды. Яратып, яратылып яшик.